Şahyr, şahyrlygyň çyn bolýan bolsa, sönüp-ýanyp, ýene sönüp-ýanyp git. Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa, gara ýere çümüp, çykyp, çümüp git. Hem akyl ber, Hem iliňden akyl al. Kitapdan däl, gara ýerden nakyl al. Alan zadyň demiň bilen ýakyp al. Soň ýene-de ýeriň süýdün emip git. Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol. Dag ýolunda çat açmaýan polat bol. Çöl ýolunda Tirkeş-tirkeş bulut bol, teşne görseň dodagyna damyp git. Ýol agyrdyr, müň ýanylar, öçüler. Bagtly ýollar kynlyk bilen geçiler. Ýel ygyna şaglap gitse geçiler, sen öküz dek. Ýele garşy yňyp git. Bagt paýlansa, üç baýlygy ilki al. Ylgap baryp saglyk bilen erki al. Ýany bile çuwal-çuwal gülki al, soň tapylar, galan zat zyňyp git. Dost paýlansa, äber diýip gyssanma. Alaňdan soň, gysgaltma hem gysgalma. Dileg etse gözleriň kem gysganma, Birin ber-de, bir bilen oňup git. Ha çaryk geý, ha çokaý geý, telpek geý, Parhy ýokdur, geýseň bolar, erkek deý. Ýöne weli, şypbyllama çepek deý, Aýna gonuşly ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn kyýamat nedir? Erkekler ownasa, kyýamat şodur. Her başy telpekle goýmagyn gadyr. Bäş telpegi bir gyňaja daňyp git. Gözelligi sor bagryňa öýkeniňe. Söýülseň söý. Söýülmeseň süýkenme. Söýgi hem goşgudyr, kişä öýkünme. Öz möhrüňi, öz közüňi goýup git. Ýeňip ýaşa. Ahyrda ýeň, başda ýeň. Tomusda ýeň, ýazda, güýzde, gyşda ýeň. Söýgiňde ýeň, gaýgyňda ýeň, işde ýeň, bir oguldan ýeňilip hem ýeňip git. Ýeňsin ogul, dil bilen däl, iş bilen. Seňkä görä has ýitiräk huş bilen. Aýak däl-de, parasatly baş bilen ýeňse ogul, gözüň rahat ýumup git. Gözün sürtüp merhum enäň alnyna bir aglapdyň, indi bir aglama. Öz balaňy eliň bilen jaýlama, nobatyňda mele ýere sümüp git. Dünýä gelmegiň-de nobaty ýagşy. Ýene ölmegiň-de nobaty ýagşy. Men diňe bir zatdan nobata garşy. Dost öýünde islän çagyň gonup git. Başarsaň köplügiň içine garyş. Tanyşdan dost tutun, ýatlardan tanyş. Žiguliň içinden gözleme durmuş. Köplük bilen awtobusa münüp git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş myhman, Ýar işçi bolsun, ýarsam daýhan. Elbetde, alymam, şahyram hökman, Üýşüp-çaşyp çar tarapa eňip git. Şeýle dostlar bilen gezseň bir sellem, Ýetersiň iň uly matlaba çenlem. Gadamyň giňden ur, entekler ellem, Hol öňde-le! Ýaş hakynda dymyp gitdi. Haly wagtyň meňzemegin kilime, Diri wagtyň gyssanmagyn ölüme, Öçen wagtyň öýkünmegin çilime, Içi közli ojar ýaly sönüp gitdi. Ýene bir söz, magtanmak däl, öwüt däl. Mazaryma daş oturtmak sargyt däl. Mele ýeriň astynda-da daş gyt däl. Bakylyk şol. Şol daşlara söýünt.